Tije Ramalulu TV en kinde makare ma indien cheno mar kuku mar wach kod anje fulumbaka. Achiel ka achiel wadwa rango weche ma bende nowachi kod ker koni kod kocha to moloyo mano ero mar riwo oganda e piny mar Kenya. Ka bende koro weche mag yiero to koro ochopo e giko mare. Antiere kod eh, e studio kod jal molony e weche mag siasa. Wabiro rango wach ni ka en bende oyiere koda ni weche mag siasa rumo mano wabiro ng'eyo ka onyiso nyinge kendo omoso warwaki e studio. Erokamano Jeff.
Noganda mar Luo ang'e nung'eya kaka pile an mm. japuonjo doyo widi ma Kasipoyo. Mm. An ayiedho tie weche mag siasa mm. mondo owinjore ne jopiny e yo maber. Erokamano.
Erokamano ahinya mwalimu Arwaki. Kapok wachako kata weche mag siasa mwalimu, wadwa ni mondo warangi kaka obila osebedo kati e pacho kendi to moloyo e keyo jong'anyo ma bende thothgi osebedo mago eko motenore kod kweth mar NASA. Naneno ka piny mar United States bende nooro ote mar kaka wacho ni mondo mi sirikal kata obila one kaka nyalo uh, puonjore keyo jong'anyo ma bende temo ng'anyo ma bende chik oyie. Iparo nade? Nooro weche mane waneno kaka nyathi ma jahigni abiriyo ne otho en gima lit miwuoro. Kaka nego joma mine nyithindo ne en gima lit miwuoro. Inyalo wacho nang'o? Nitiere gimiluongo ni culture. Mm. Culture en puonjruok ma grup moro bedogo to gidhigo to dhi gi ngimagi to ging'iyogo ni kamano e kaka gitimo gik moko mm. police culture ma kenya ka rach ma pok adwaro anwang'o mm-hmm. orach maloyo kata mana ndalo mar ukoloni mm. ajang'iyoga program moro manyiso kaka police deal gi ji e piny amerka mm. moloyo to kaka gilawo jokuoge milawo gi mtokni mm-hmm. jokuoge mokwalo Amerka jakuo nyalo kwalo kendo nego ng'ato gi bunde ka polis neno. Mm. Koro ilawe mondo make tere kot. Mm. Inyalo lawe kuom seche aboro, pod ilawe alawa pok omake. Mm -hmm. Samoro koro wang' imake ka petrol orumone. Mm. kata kata ogwenyore mana gi polis kama polis nigi bunde to ok goyego nikech idwa nomake mm. mondo otere kot yeah. mondo jokot ka ema ong'ade ne bura ni okoso koso ok okoso mm. to kokoso to miye kum moromore gi kosa yeah. kenya ka ochopo kama polis ng'ado buche kende mm -hmm. ni ng'ani okoso to kosa te ma polis ma kenya ka ong'eyo mm. en ni en kosano inege ji gi bunde wach marach moloyo ang'e ni machando chunyi ahinya en mano timore nyoro yes chieng' mane uhuru swear in mm. adwa ni wadog chien chieng' mane raila oa loka mm. macha ok e sa mokwongo ma jatelo maduong' moro amora noa loka kendo oganda oromo ne airport mm-hmm. E ndalo machon nineno ka Matiba nobiro koa Uingereza Yes. ma noromne e airport ma pap nopong' a airport nyaka okowe mochopo dalagi. Mm. Uhuru nodhi Hague ka noduogo ji nodhi oromone nyaka jomoa Nyeri gi Murang'a gi kamoro amora nyaka Uasin Gishu. mane okowe ma wache norumo gima notimore onge mm. raila nodhi amerka motieko dweche adek mm. noduogo moganda nopong'o airport ma nokowe ma onge gima notimore mm. sani ka koro ne raila duogo to polis ni kik ji dhi rom ne raila ni jogo ng'eny ahinya mm. mokwongo polis nong'ina ni jogo dhi bedo mang'eny molo ma nosedhiga airport mm -hmm. To dwoko mane ma gin go e weche machon mane osetimore ka momiyo sani koro gineno ni kik chak timre kendo? Mm. Polis owacho ni kik ji dhi e airport. Mm. To ji otiyo gi rieko gi modhi mochopo. Mm-hmm. Polis baji gi bunde kendo diro tia gas ka koro ji ae airport ka duogo. Kare polis ne dwaro ni mondo jogi otim ang'o? Gidog gibed e airport. nonego bed ni polis ng'iyo gi ang'iya to magi yani mm. gigwero abwond ng'ato koso yeah. gitood ng'ato yes. waseneno ni saa asaya ma polis odonjore gi wach mar ng'anyo mm. kata odonjore gi wach mar budho yeah. kata wach mar rali mm. to eka kethore ka mm. polis onge to gigi dhi maber mm. kendo ang'eyo ni nitie kuonde moko ma polis ema ketho gik moko mm-hmm. to nikech osendikore e wi jopiny ni ka wang' gimoro okethore to en jonasa yeah. koro polis timo gigi tiwacho ni nasa Mm. ndalo moro nyicha otim looting e supermarket kisumu Mhm. ang'eyo ni nitie jowa manotimo looting Mm. to joma nochako wach mar looting ne gin polise mag apanda maturo supermarket to ka gidonjo to koro jo- joji be dhi ka ji isedonjo kanyo to gin giwuok gidhi Mm. ka koro wang' picha biro to wacho ni ok ine NASA ema ketho gik moko. Mm. Onge ng'ama nyalo bukore ni we soda e street. Mm. Chieng' mochik gino jo NASA biro bedo kata wacho ni jo NASA. Polis ma Kenya ka osechopo kama baba ng'ato gi bunde sa kaka gidwaro. Mm. Kendo ging'iyo ka ok gineno kaka mera mar jofwambo gi keyo onge. Yeah. To gimuocha muocha ji lisasi. Mm. Mwalimu Awinji, gima dwani mondo penji ane to kata lisasi ma gimuocho niri, bende nitiere chik moro amora moyie ni kata obwe ni obila koro kejo ng'anyo. ma ok oting'o kata gi lweny ma kata kata wacho mana ni giting'o kata kidi bende nitie chik ma yieni obila mondo mi ochak tiyo kod live bullets ma koro ibayo ma koyudo ng'ato to nyalo kata tieko ngimane onge chik moro amora to be onge chik motamo gi bedo gi live bedo go yes tiyogo ema chik odagi chik wacho ni ka in ngimani ineno ka koro dhi kethore nikech jogi yeah e kinyalo tiyo gi force machalo kamano mhm. mondo ikonyrigo mm. to apenji jomoting'o boke moa e airport mhm. en adieri ni kata ng'ama oting'o kidi ma ok bago polis mm. ok onego bed ni go gi boda mhm. polis onego bed ni manyo yo mimakogo jogi titerogi e kot mm. to bedo puonj ne jomodong' oko ni kidhi timo kama tidhi teri e kot tiyale titweyi onge chik moyienegi to gini dhi nyime nikech sirikal matiyo oyienegi hmm. nikech sirikal matiyo kawuono tiyowa gi yore ma nie tok chik mondo yoregi manie tok chik gi oti hmm. nyaka polis ema gitigo hmm. koro polis konyogi to gin be gikonyo polis Polis konyo gi nyonowa to gimbe gikonyo polis gwenyruok gi chik. Gikonyo polis pasore e kind chik. Gikonyo polis luore tok chik. Gikonyo polis mondo kik twe polis. Koro magi gin ji ariyo makonyore. polis tiyo gi force ma ok owinjore mm. to jotelo mantie ma gikonyo mm. koro konyogi mondo kik twe mwalimu awinje tiparo nade obila paro ni gin jok mimiyo tiegruok e kinde ka kinde kaka onego bed ni gitiyo kendo gidhi e kos machalo kamano bende iparo ni obila maro be ginyisa adieri ni kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo be en ranyisi makare ni jogi eki yudo proper training monego bed ni gitiyo godo
training imiyogi to training ni ogiwegi e dho kiganjo sama giwuok nitie gimoro miwacho e piny ka ni experience mm. is the best teacher owuok kiganjo kopuonje mm. to kobire pap ka odonje i jogi mane iye ka yeah. to oneno ka jogi timo gik moko mopogore Koro mae ma jogi timo opogore ni ema opuonjore koro. Mm. Mano opuonje cha koro weyo. Koro ma opuonjore through experience. Ng'e ni kiganjo kuchi ipuonjogi nyaka ni kik gikaw asoya. Mm. Ipuonjogi nyaka chike. Mm -hmm. Ipuonjogi nyaka kaka ginyalo mako ng'ato ma ok ohinyo ng'ato to gin be ok gihinyore. Mm. to ka giwuok awuoka kucho ma ginyono pap oko ka to kiyudo ka gik moko koro itimo mopogore tiende ni kata koro idhi iketi kucho higni apar kipuonjogi apuonja ka gia kucho ma giduogo gidonjo ei joma ni ka Yeah. to gidhi timo timbe machalo mar joma ni kagi nikech be kia kucho tiya ka in ng'at manyien makurutu jogi koro senia magi kineno ka senia magi timo timbe moko winjore gi chik to in be iparo ni kamano eka itimo chi- time Mm. eka ibiro chako timo Mm. nikech be samoro utimuru kama momiu chik manyien e pap ka ni ka ng'ato ochoponi marach to kawe akawa wabiro defendi Mm. titimo atima samoro be ok nyisi to en gima ineno through experience ka joma otimo timbe machalo midwa timogo Mm. gima Isi- itimo isirogi. Mm. chieng' moro naneno video moro mane omiyo chunya obedo malit kabisa Mm. Polis olawo nyithi university mochopo e hall. Yeah. Koro giwuotho e room ka room. Mm. Gikia ni room mane mane ji ok owuok odhi e ng'anyo to gi room mane mane ji odhi e ng'anyo. Mm. Gichopo e room moro to giyudo ka nitie nyithindo adek e iye kanyo. Mm -hmm. To dirisa ni nono to nyithindo otamore yako dhoot. Mm. Gikawo tear gas gi nyume i room no. Mm. Kato giloro dirisa. Tear gas cha koromni olorni go e room ma 10 by 10. to un ji adek mhm. unyalo tho kanyo ute mano juok mano koro tij polis mhm. mano koro juok to chunya na oparona ni to polis ni mhm. embe en gi nyithindo ma chieng' moro nyalo dhi e university koso nyithindegi obro ng'awo gimoro e ng'utgi mawacho ni ma nyathi polis kik itimne marach omiyo nyaka gipuonjre culture mar timo ne ji maber omiyo nyaka gipuonjre ni ng'ama pok ofweny nokoso Yeah. kik timne marach ndalo moro ka nyasaye ne dwa ketho sodom gi gomora Mm. nowacho ni ka nitie ng'ato achiel kata ji ariyo Mm. ma ok joricho e pinyno to kik ukethi tiende ni kidwa go jomoko odhi ng'anyo tiyudo ng'ama ikia kata nojang'anyo kata ok ojang'anyo kik igoye nikech samoro inyalo goye to okonya ketho erokamano mwalimu wabiro dhi e yueyo kwaduogo pod wadhi nyime kod wachno ero kaachiel kod weche mamoko ma bende wadwa walosie e kinde giki Lolwe TV ma endi en chenro mar kuku mar wach ma bende wadhi e nyime kod twak koni kod kocha. Wantiere kod uh, mwalimu Dewedi ma bende warango godo weche moseyudo katimore koni kod kocha mwalimu achak arwaki e studio erokamano ahinya mwalimu kane wadhi e yuto ne owacho mana weche mag obila kane wacho ni onego bed ni obila bedo jok ma ong'eyo ni to kosetiegi to onego bed ni gitiyo kod oganda machalo nade ne en outcry social media kata odiochieng' manyoro kata chieng' waja chande kane ineno ka nyathi moro ma jahigni abiriyo ne onegi kod obila pipeline mama gi niwinjo kaka wacho duol mochung' ne rango kaka obila tiyo mano IPOA Independent Policing Oversight Authority wacho ni gichako timo nonro E kinde ka kinde bende giseyudo kaka giwacho ni gitimo nonrogi eki. Iparo ni bende nitiere dwoko ma biro yudo maber manyalo konyo oganda duto kaluwore kod weche ma IPOA koro nonogi eki? Wach nonro mar polis hmm. to tinde wang'iyogo. Mhm. Polis en ng'ama gima kata nenore ayanga mojuk rando wang' gi wang'. To gikoni pod gidhi timo nonro. Hmm. kata oyudo ng'ato kokwalo gi ng'ato iyudego mm.
koting'o dhigo e dhot kanyo yeah. ma wuon gino bo biro koni oyo ng'ani to amaya e dhot kae por gikoni gitimo nonro to kendo nonro gihero timo ah. kama polis emotime richo ni polis oyud kotimo richo ah. ni mano pod watimo nonro biro loso to mar ariyo teko mane polis owuogo manega nega ng'ama gidwaro sama gidwaro kaka gidwaro ni mm. teko ni oa malo mogik mm-hmm. en kata ipoa ok nyale IPOA to wacho mana gigo mag propaganda mondo jo public opar ni nitie gimoro ma ginyalo timo e gini. Owuok ka IG kiwacho malo mogik. Gino kata ok owuok ka IG onyalo kata wuok malo mokalo IG. Mm. To ok owuog ni mondo oneg ji. Mm -hmm. Owuok ni kata kunego ji to gimitimo wuonge nikech utiyo ne ng'ama ni malo mogik. ing'e chunyi ni kata ka wang' atimo gima rach mm. to onge gima ibiro tima nikech ng'ama ni malo mogik cha be oseorowa mondo watim gik moko mm. moko luwore gi chik to utumishi kwa wote ok apani onego bed ni utiyo ne ji duto ng'ama ni malo mogik te kod joma ni piny bende mana kaka iwachono iparo mm. to adieri makende en ni jogi tiyo ne ng'acha mm. onge gimoro amora ma gitimo ma gidog gipar to gini boluwore gi chik kata mana sama ne nyoro ne wadhi jakaranda Yeah. kopenji gimomiyo polis ne tamo ji nikech ok didwoki Mm. nikech raila odinga owuon owuok mowacho ni wan wadhi lemo ne jowa manjo hinyore to kendo wadhi lemo gi kwe Mm. Dine ber moloyo ka jogo wuok polis bedo to ng'iyo ni to gilemo gi kwe koso ok gilem gi kwe. Mm. To kwa wuoye koko to Kasarani kata Kasarani mane president dhiye koko no wuok modir tia gas. Mm. Koko mathindo thindo gi to nyalo wuok. Mm -hmm. To ka polis odonje to kelo koko moloyo. Mm. To pek mar koko ipimo ni to ji adi motho kata mohinyore. Yeah. Sama koro nyathi ma ja higni abiriyo moko ng'eyo wach siasa otho. Mm -hmm. Sama nyathi ma ja higni abiriyo moko ng'e gima ilaro tho, Mm. en wach marach ahinya n'oganda. Yeah. Nyasaye ok ohero piny maricho timore. Mm. Omiyo ibiro miwa kum. Nyasaye mineno ni ema oyiene chiwo kum moro amora kata mapek manade. Mm. En onyalo kata chiwo kum manego ji mene piny mangima te kaka noketho piny gi pi e ndalo Noa. Mm. Kaka noketho Sodom gi Gomora. Kaka nooro jo-Israel ma noyiecho Amalek ma kawuono ka mwabedeni, onge kabila moro miluongo ni Amalek. Nyasaye nooro Saulo ma nokethogi te nyaka nyithindgi nyaka cham me puodho. Omiyo Nyasaye chieng' moro nyalo chwado jo-Kenya del ma- ma- malong'o nikech richo mosechopo ka. Erokamano.
Winji Mwalim, wan bende wakawo uh, litwa makende ne anyuola mar nyathino ero ma bende ne ok ong'eyo ni to weche mag siasa samoro ok ong'eyo kata ni to Uhuru en ng'awa to Raila no ero to en ng'awa. Diro ka masira machalo kama indi yude ka en nyathi mathin ma bende pod nitiere kod ngima maber mbele ne en gima rach kendo gima lit ma iwuoro mano wach ma nyaka wakwedi e okang' mager kamoro amora ma wan bende wantiere mwalimu un kaka jonasa jok mochung' ne chiwo paro ne nasa wacho ni udwa ni mondo mi raila amolo odinga koro dhi ocham muma tarik apar kod ariyo ma endi nyiso na nawinjo ka wache kendo utene ni ka utiyo kod the people's assembly siasa ni kama ochope ochopo kama nyaka koro wachak wael bug katiba mwang'e maber ni to katiba wacho ang'o ka weche ogwenyore yo mogwenyore mm. kech katiba cha nowacho uh-huh. ni ji nyaka dhi e yiero matim yiero e yo maratiro e yo moyangore mm. e yo maler uh-huh. kendo e yo minyalo non mayud kaka nowuotho yes. to magi ne ok otimore kendo ko- doho nodwokowa e yiero kendo to ka doho kosedowa e yiero to wayudo ka jogi pod dhi mana tamore timo yiero kaka nowachno to wang'ado e bura ni onge tiende nok e- dok e nak diriyo wawuog e wach ni mondo wagore korko- kode ka wanoko Mm. kata obedo kamano nineno ka joka nodhi e yiero e tok chik ma gitimo yierogino ma giwacho ni giloyo ma koro ne gidhi gichamo muma koro wambe waneno ni kare ka kata ng'ama ok oloyo e yo maratiro nyalo chamo muma kare wambe wacham muma mondo koro ji ogore ka ji president ji te manyiso ni ubende koro udwa dhi chame ka ung'e ni ne ok utime e yo makare to udwa mana dhi chame ka ng'ama ne ok oloyo nyalo dhi chamo muma to wan mane waloyo tarik aboro dwe mar aboro Mm. to donge kare wambe onego dho chamo tarik aboro mar dwe mar aboro ne okethi kod doho manyiso ni en en gima onge en gima ok wanyal wuoye ochalo nanga monyiew e duka to wang' morumo molokre iburu iwinjo Mm.
mane wacho adier ka court onalify case yes to gima ginalify no wawuondore ni ok otimore kata yes mm. to sama pok wanalifaineno to wanyalo nono mwang'e gima notimore Mm. kane wanono gima notimore ne wayudo ni kura mane wayudo noyombo mar uhuru to nikech uhuru tiyo gi migepe mane ginegi en koro dhi adhiya nyime kendo keto mare kaka odwaro to time timbene kaka odwaro nikech macha bende waseneno ka sama nodhiye Mm. osedhawo ne judiciary mokono dhi riembogi e tich kodok e loch osedawo ne IBC moketogi makoro gitetni ateta. Koro nwang'eyo ni kama wadhiye onge. Nyaka wadog chien ma wadog wanon ni to wuodhni wawuothe nang'o nikech ka wadhi adhiya kode Yeah. tidhi wach ni ero koro yombowa mar adier Mm. to ok oyombowa Mm. koro ema nomiyo wadok chien wadhi wagore kwaa gi chien Mm. to chamo muma mane oguro chamo to chamo to chamo nikech obwogo jo Supreme Court ma kaka wan ka mwabede jo Supreme Court gi waneno ne gima noruma ni ket mane oketnegi matek emomiyo giyie ni Ouru noloyo to nikech ma en lwenj siasa ok wanyal weye gi e kore wadwa goye nyaka dakika mogik mane omiyo wakoni wadhi chamo muma mondo koro wabed ni embo chamo to wambe wacham Kaeto kosebedo ni embo chamo to wambe wacham wambe wan gi jowa mawinjo wachwa Mm. embe obed gi meke mawinjo wachgi Mm. koka chi moro bro neno adier ni kar onego bed ni ji obed piny mondo wuo mondo yiero timre mondo ng'ama bedo president owuog ni To en koro un udhi chamo ma udhi bedo president ma kanye?
bedo president luwore ni itelo ne jo kenya koso itelo ne jogi sani kamwa bede ni oganda mag jonasa te chakre busia nyaka mombasa mm. oseyiere ni gin uhuru ok president ma margi mm -hmm. ka uhuru ok president ma margi to gin gin gi president miluongo ni raila odinga gidhi luwo raila odinga gima raila odinga odong' ma giwacho ni onego otim ocham muma mondo koro gimbe ka gikodi kodi wan raila odinga e president kichuru aneno kochamo muma ni en president ma kenya mm. joma ne odhi kasarani ka wacho ni gin be uhuru president gi mondo koro wawuo kotamore Un- to wapog un- kenya teko mag tich kata instruments of power odhi yudo kure iwinjo
gima miyo ng'ato ren kaka jatelo en joma luwe instrument power mano miyo uhuru kata inyalo kata mi ng'ato turkana kucho to bedogo to bedo ko en president mwalimu nyisa ni to Jatelo nyisa- luwore gi joma luwe. A- awinji mwalimu nyisa ni to migosi kenyatta ne wacho ni sani koro dwa ni mondo mi oriw piny oriwo oganda duto kata opo obedo ni pogruok nobedo e kinde yiero bende ne o- ochako nyiso migosi odinga ma en jatend ni mondo mi obi mondo gigi ti kanyakla iparo ni maendi nyalo konyowa mondo mi wamove forward kaka piny mar kenya jeff ka kosoni tadwa ni mondo wadog wariwre kaka osiepe Mm. dhok ma wuoyogo kodi nyaka nyisi ni adier ng'ani to dwaro mondo wapwodhre Mm. to ka nyisi ni jeff ringa ne ibed ka mondo wapwodhre bed ane ka mondo wawe weche mane osekalo sani koro wach yiero osekalo mano ok ng'ama dwaro ni mondo ji opwodhre mano ok ng'ama dwaro ni mondo ji oriwre mano ok ng'ama dwaro ni mondo ji owe wach kane ouru dwaro ni mondo ji owe wach adier to nowuoyo kowacho ni gik mosetimore maricho osetimore kata an bi ang'eyo to nikech ka koro sa obedo ni jo kenya dwa ni mondo otinegi bi wawuo mondo ikel weche ma in ga kel ma wan go mondo wathegre mondo jo kenya oyud pokgi mondo tim ne jokenya dwachgi mondo jokenya oyud dongruok mowinjore kodgi to sani ka wabet mwawe wachwa mar chamo muma mm. mwakoni koro waluwo uru mm. tiende ni waluwe mondo biga scandals scandals madongo maloyo en wasi ochako wuogi mondo kuo madongo malong' ng'iewo container no siptal oduoge mondo wachak wager project maduong' molo standard gauge railway ma onego ger ga milion mia bilion mia achiel to wagero gi bilion mia adek mage gik madok timore omiyo nyaka pod wakeda keda nyaka e sa mogik jo-israel nokedo odak e thim higni piero ang'wen wuoth mane onego kaw ndalo Pod udhi, chiko omiyo pod udhi pod udhi kanan omiyo wan pod wawuotho pok wachung' un ka- udhi kanan nikech mokwongo afadhali gini watho e wi ng'wech molo Sani- biyudwa kwabet ka sani minego sani un kure Un ka- wane dho nam pod un e dho nam nam mane nam makwar wadwa ng'ado wadwa ng'ado aora kocha to wadhi jordan to wachopo koro pod un e wuoth pod wan e wuoth.
erokamano agoni erokamano duogo e nyamwa ling'o kuom kawo thuolo mari mar biro achiel kachiel mondo warang weche gi eki kawuok e lolwe tv mano en kuku mar wach kod an jafalo mbaka uritu masani erokamano e nyar Ruoth oting'na e malo. Erokamano. Ting' oganda na maluo bende.